Бик матур гына килеп чыкты да, аннары без Алмаз Әсхәдуллин Алпар группасының җитәкчесе белән танышып китеп, әкертен генә алтынчы, җиденче, сигезенче гасырда уйнаган, төрки халык уйнаган музыка уенкораллары эшли башладык. Төрле җирдән ниндидер чертежлар алып, мәгълүматлар туплап, колкобызлар матур гына килеп чыга башлады, думбыралар. Ну, думбыраларны мин ясыйм, Э, яфрак думбра ясамыйм. Э, Казахстанда яфрак думбра ясыйлар. Абай думбрасы ясыйлар, калак думбра диләр инде. Мин калак думбралары да ясыйм. И үземнең э, бер ысул бар, думбра ясый торган. Долбленый Агачтан уеп эшләнгән думбра. Мин аларны теге тулы агачтан да кисеп ясадым, кашык кебек киселә ул. Менә аның формасы формасы менә шушындый була инде. Менә шушындый була. Бусы э, тело дибез инде думбраның, бусы муены гриф, бусы башы. Башына инде монда колоклар куела.

Тыңлый-тыңлый тавышын тавышын болай иттереп тыңлый-тыңлый аны юкарта барабыз. Аның өстенә кызыл агачтан менә бу кызыл агач африканский. Монда накладка куела. Ул нәрсә өчен куела? Думбырада торнак белән уйныйлар. Торнак белән уйнаганда э, резонатор кедр йомшак агач, ул җәрәхәтләнә. Җәрәхәтләнмәсен өчен каты агач куялар. Гриф эшләнелә эч каты агачтан. Уртага каты агач куела. Менә бу думбырада минем буковый, бук агачы. Ә кырыйларда Нарат куелган. Аннары моның өстенә әле тагын шушы ук кызыл агачтан болай иттереп накладка куялар. Накладкалар куйганнан соң бөтенесен шлифовать итеп, подгонять итеп, монда аннары лада бәйлиләр. Гитарада кебек лада, только гитарада тимер ладалар бар, ә монда нидән леска рыбацкая лескадан бәйләнелә. Менә бу бер солны сөйләдем. Моны әле уйлап таптым үзем. Бер, бер җирдә дә ясаганнары юк була иттереп. Артына ат тиресе тарттырдым моның. Суга салып торабыз да бер ярты сәгать, бер сәгатькә ул изри, аннары тарттырабыз арткы деканы кожадан колаклар белән тегеп. Анар кибә-кибә ул менә шундый барабанга әйләнә. И тавышы да бик матур аның. Менә бусы уже бүтән терел вариант. Бусы калак думбыра дип атала. Монарда малай уйный, малайның думбырасы бу. Менә болай иттереп ясаган орнаментлары. Да инде менә э, калукларын агачтан эшләдем. Бу бөтенләй теге иске традицияләр белән, борынгы традицияләр белән эшләнгән думбыра бу. Тагын бер сул артына Ишеткәнем бар инде мин аны, казахлар, Казахстанда шулай ясаучы кеше бар. Артына ике катлы ясый, менә болай тәнгә куйганда, арттагы резонатор тавышны поглощать итмичә, бөтен тулы тавышны ишеттерә. Менә моның тавышы бүтән. Ну, монда кул белән эшләгәндә Бар сораучылар, нишләп бу ризбаларны ЧПУда кистермисең? Дип сораучылар бар. Мондый музыка уен коралы ЧПУда эшләнелми. Музыка уен коралына э, мастер э, бөтен киңелен кертә. Ул аны безнең традицияләргә Якын итеп һәрбер утырып эшли башлаганда бисмилла әйтеп утырасың. Сүгенергә нежелательно, теге ниндидер настроение начар булса, күтәренеп, бәренеп урамнан кереп, утырып эшли торган эш түгел. Тынычлыкта бөтен тәнеңне желаниеңне биреп шунда шулай эшләнә торган музыка уен коралы болай теге шырдый бырдый гына утырдың да ясадың түгел урындык түгел дип әйтмим инде урындыкны ясарга була ә музыка уен коралы ул ничек эшләнелә тавышы да шулай була